nos ta bek den bo programa Mahinta y manera tur dje bierne nos tin pa bo tambe pa loke ta e informacion y tambe consentisacion riba bo salud. Awor nos tur sa cu awor aki na Corsou pa loke ta trata Covid diesnuebe esaki ta pone cu tur hende ta den preocupacion pa cu social distancing, labamento di man y tambe nos tin un paraketu pa loke ta trata nos sistema inmunologico. Con abo mes ta prepara pa cualke di e virus y tambe bacterianan cu tin den nos. Awor aki tin den aire of cu tin aki na Corsou paso tin contagionan local. Ando p'esey pa nos awor aki ta importante tambe pa nos informa bo riba con abo tambe por boost bo sistema inmunologico y sigur den e temporada aki. Y den e cuadro ey manera tur djabierne nos tin Aziza hunto cu nos como invitado. Anto awe nos ta flankea tambe pa Zainab cu t'ey hunto cu nos y tambe. Olga, Yòp, Olga tabata t'ei siman pasá tambe a papia over di e chaga. Anto awe Olga ta bai duna nos pa loke ta trata, kòm ta bisa e protokòl òf e. E protokòl. Sí, e protokòl pa asina bus bo sistema imunológiko. P'esei mi ke pa bo para ketu awor aki i pone hopi hopi atenshon. Pasobra nos tur. Ke ta salú nos tur ke ta bon i sigur awor aki den e temporada aki. Anto importante ta ku ta un manera ku bo por asta bo sa yuda bo yunan tambe, muchanan tambe por benefisiá por esaki, òf nò Olga? Sigur, sigur. Un bes mas un felis Mañita na bosnan, bon minister ka nos un bes mas Zainab i tambe Olga. Danki, danki. Danki. Olga konta nos riba e protokòl, manera bai a mi, e protokòl di. Inmunológiko, bo bisa. Sí, sí, korekto. Awel, awendia nos ta papiando hopi over di social distancing, kon pa nos kuida, usa nos máskara, nos laba man, pero nos no ta papiando sufisientemente di kiko eigelik nos por usa pa subi e sistema inmunológiko. Tin hopi kosnan ku a eksistí hopi aña, añanan hopi, promé ku antibiótika a sali, ku. Nos a nos ta bisa bolbe pusha nan pa hende nan cuminsa usa nan atrobe. Nos ta bay papia di varios producto awe. E prome un cu mi ke papia di dje ta e butterfly tea cu ta un flor cu ta yuda e curpa bira alcali alcalino. Un curpa alcalino un malesa of un virus no por existi den dje. Dus nos tin cu eigenlic cuminsa usa esaki nan ta usa nan frecuentemente cu covid of sin covid. Nos tin cu. sigui tra riba e sistema inmunológiko, anto nos tin ku pusha pa nos ègt kuminsá usa nan frekuentemente pa asina e kurpa por defendé su mes kontra e vírus. Hopi hopi aña pasá, òf nos tin hopi aña ta tende ku e kurpa mester eigelik mata e vírus di su mes. No tin remedio eigelik pa vírus. Nos tin hopi aña ta tende over di esei. Entonces nos tin ku sigui tra riba e parti inmunológiko. Tambe lokual nos a papia derover awe ta e self immune. Anto self immune ta un. Silver ion, dus un ion di plata ku ta eksistí den nos tera, anto ta eksistí den nos ambiente ku den nos awa. Pero dor ku nos a pèrdè hopi di nos vitaminanan den tera ku den awa, den transkurso di e añanan, bo sa nos a pone pestisida den ambiente, nos a pone insektisida, ku hopi kos no ta organic mas, anto nos a bin pèrdè hopi di e. mineral ei eigenlijk den nos ambiente, den nos kurpa. Dus awa ki nos ta bin, nos tin e oportunidat eigenlijk pa usa e selve imun den nos te, den nos sopi, den nos kuminda pa asina e kurpa su defensa por tra pa tur loke nan mester. Ok, ok, no interesante. Ami sigur ta uno ku ta usa e silver imun ei tur dia bo druppelnan. To asta mi yu chikitu tin shete aña of seis aña ta be asi shete tambe mi ta duna tur dia e mes ta bin korda mi ora mi lubida e mes ta bin korda mi pa dun'e pues ya bo sa muchanan tambe por usa esaki pero e ora y konta nos kiko ta bay bira e pasonan pa ku esaki kiko bo mester ri tur pasobra mi ta bisa e tin e disabos na tantu kos kiko tur kon e ta bay ta en kada ora. Si si dos mas tantu piano susanan mas tantu. Variedat nos usa den e lokual mi ta yama e superfoodsnan, e kumindanan ku tin e poder aden, pa nos usa esunnan ku ta top na mundu. Dus siman pasá mi a papia over di, ta eksistí shen setenta mil diferente herbs òf yerbanan, mane nos ta yama nan, na mundu. Chaga bambisa ta un medicinal mushroom, un mushroom medisinal, ku ta konsiderá e number un na mundu. E ta yuda asta hendenan ku kanser, hendenan ku preshon haltu, ku kolasteròl, hendenan ku tin vírus, tur sort di vírus, esei ta yuda pa e kurpa por subi, no, pa e sistema inmunológiko subi. Pero no esei so, pero nos parti emoshonal tambe. Nos hopi bia, foral di e dianan akí, nos tur tin ansiedat, tur hende ta preokupá, miedu, depreshon, anto. Nos nos mester kòrda ku lokual nos ta hinka den nos kurpa tambe ta afektá nos nos emoshonnan. Lokual nos ta kome, lokual nos ta hinka ta afektá. Dus algu manera butterfly tea ku nos ta mira akinan por yuda e kurpa baha e ansiedat, baha e strès, yuda ku depreshon, tur asina tambe. Sí, e ta relahá bo tambe, plus e ta yuda e sistema inmunológiko. Manera mi a splika anteriormente, ora e kurpa. Ta alkalino, e bakterianan ku e virusnan no por eksistí den nos kurpa. Lamunchi ta un representashon kon e kurpa por bira alkalino huntu ku e te. No nesesariamente mester usa e lamunchi pa ora usa e te, pero ta hon pa demostrashon. Dus mi ta bai demostrá bo aki kon esaki ta funshoná. E butterfly tea ta un flor, manera bo san ta wak. Anto anto esey ta bin den e saku nan aki to ku bo san tiki nan ok anto esey kuantu kuantu bo tin einan. Akinan mi tin kuater in kaden pa dekorashon pero ora mi a keinta e awa bo ta pone dos tres depende kon fuerte bo kere ami gusta mi te nan fuerte pero bo tin kaden anto e ta bira mane un kolo blou lokual bo sa ora bo pone awa kayente korekto pero por bebe friu por bebe kayente. Tiene ta hinca nan den cocktails, den margarita, bo por traha bo margarita cu bo butterfly tea, bo awe la munchi di butterfly tea. Pero mi kier di gewoon demostra con e te ta yuda e cur pa bira alcalino. Pero no mester hinca la munchi, den la munchi ta dies pa e representacion. Pero locual boso a bay wak ora mi hinc'e den e te. Ok, bo ta druppel e lamunchi den e te? Si, mi ta druppel e lamunchi den e te anto wak kon e koló ta kuminsá kambia. E ta kuminsá bira lila. Wak kon el a bira lila, yes! Anto esaki ta e representashon kiko e butterfly tea ta hasi den nos kurpa ora nos bebe. E ta kuminsá kambia tur e sélulanan, kuminsá kambia DNA pa e kurpa por tin mas defensa pa por afektá òf pa por defendé nan mes. Contra di cualke malesa of cualke problema di curpa. Akela munchi tambe ta eigenlijk un tambe ta alcalinizá bo curpa tambe, correcto? Si, correcto, si, correcto, si. Ok. Si, e ta un ácido, pero ora nos bebé ta bira alcalino. Si, exactamente, kesei ta interesante di dje. Awor e ora ei, loke ku bo ta recomendá, pasobra Mané Babisa bo ta usa dos pa tres di e flornan, esei ta un bes pa dia? Si, un bes pa dia, dos bia pa dia, depende. Kiko e personanan ke? Pa nos produktonan si bo usa un tiki mas ku normal no ta nada. Pasobra tur kos ta natural. Anto kosa manera e silver bijvoorbeeld tin diferente doses ku por bebé. Ban bisa si bo ke kuida bo kurpa bo no ta malu, bo no ta huntu ku hopi hende, bo ke kuida bo kurpa bo ta hasi e standard doses ku ta trinta drùpel pa dia. Pero ban bisa bo a bai biaha of e muchanan a bai skol nan tin hopi konekshon ku mas hende of kòntakt ku mas hende. O bo usa e immune booster cu ta un tiki mas haltu e dosis of e higher booster. Hasta pa mucha tambe bo dune mas tantu ta nada. Di awor e ta hopi ideal pa e muchanan ya cu nan ta bai yendo school cu bo sa ti mayornan ta concern con ta cuida nan yu cu esena esey echt mi ta yega un fantastico. Si sigur sigur. Anto bo por bisa e Eury cu eigenlijk e silver immune ey bo por usa ele gewoon su so tambe si bo ke boost bo immune system? Si correct correct sigur sigur bijvoorbeeld Pan bisa den e te aki mes mi por pone un par di druppel ta ta ta of oki e ta un par di dos un par so mi ta pone den pero. E ta bira extra e ora einan toch? Si e ta bira un extra super super tea manera nos ta yama nan dus bo por druppel sey enton e chaga tambe por hinca den e te dus mi ta bisa ta importante pa nos tin un tiki di tur cos e iodine tambe cu nos a papia un par di luna di dje iodine ta un metal un natural metal cu ta un di e unico metalnan cu ta saca. Químico den nos curpa, florida, clorida, butane, cu ta existi den nos ambiente, cu nos eigenlijke un po' preveni, tin hopi químico den nos ambiente. Foi aña mil nuebe shen ochenta a nan a introduci setenta y shete mil diferente químico den nos ambiente. Anto, iodine ta un di esakinan cu ta sa ke. Dus, por combina tur eseinan, Anto ya, e curva ta bin haña e bus. No, tremendo, tremendo, sigur, sigur, mi ta imagina tambe cu nan ta smaak dushi, mi ta kere mi ta bay purbele, pero mientras mi ta bay purba un tiki di e te ey tambe, mi ke p'zai na abo sigur tambe haci un invitacion na pueblo di Corsou pa nan acudi cerca bosan tambe aya na Aziza, duna nos tambe horarionan cu bosan ta abri, number di telefon, address, etc. pa nan por pasa. Sí, prome cu mi. Duna tur e informacionnan aki mi ke tambe probecha pa bisa ku for di tres di sèptèmber te ku dies i shete di sèptèmber nos òlgejob lo tin lo ta innan seka nos na Aziza pa por traha afsprak anto hende por traha afsprak dus anto pa tin un konsulta ku òlge. Oke duna e number di telefòn e ora ei. E number di telefòn ta shete ochenta i ocho. Noventa i un seis dos, Nos ta situá den Mahay Minimon. Ok, asina bo mes por a tene tambe televidente abo ku sigur ta, bo sa, bo ta, bo ta konsiente ku bo mester bus bo sistema inmunológiko, bo weerstand, bo ken weerstand haltu, bo ke tra riba esaki tambe, bo ke pa loke ta trata vírùsnan, malesanan, keda leu for di bo òf no afektá bo gravemente tambe, ta bon pa bo kuminsá tambe for di awor aki. di e tuma akshon. Anto dor di tuma akshon ata nos tin pa bo tur e produktonan tambe di Olga Job ku bo ta haña tambe optenibel na Aziza's Health Store manera ku Zaina pa bisa kaba unda bo ta haña nan. Anto Olga ta bai tei tambe pues yama e asina traha bo sita kunen, tur ta bai sigur duna bo rekomendashonnan i kiko tur bo por usa. Pa asina abo tambe ta bon di salu, pasobra esei nos tambe ke pa abo. Olga i tambe Zainab, masha danki pa ku boso a tabata tei huntu ku nos un bes mas. Abo mi ta bai purbel, mi por purbel awa? Mientras nos ta bai pa e break mi ta purba un tiki, oke?